Apwoyo binowu i kaboko lok i nino matin lutwa. Ajolowu, aneno dano mapol tye ka nyuto mar, dano mapol tye ka cito i YouTube ka subscribing. I nino matin atye ki lok mamit dok lok malit bene. Lok kom ngo? Ket, keny. Ka kiwaco ni keny meno lok me yomcwiny pien wangeyo ni mat ki mwodo tye madii. Apidi dong kenne donyo tin. Eno ni jami ma yomo cwiny lwak, eno ni jami ma wakwero, eno ni jami ma wan ocito iye, kijira, ki bila, ki nganga, gini weng cito iye kuman ba lutua. Ento, ka dong keny tye ka ket, man lok me cwercwiny. Inyero lawoti ma kenye ket pingo? Tim ni eno ni pe tim maber. Tyen ni amito waloko pien jami tye ma timme i kare ma keny ket. Keny pol kare ojwir ket i tyen lok ma mene? Mego otemo tita ni, Lok namba acel ma ka onen ci kenyi biket en aye lok ma ijok tal tutwa. Ajwaka moni bwolo moni ni amono ni in ka imito ni kenyi obed tye, a ci reg pwolo ki adagini. Bed dok i odero. Cwaro bino muko tye i wi odero ka bito pul kenyo ket. Koni dok dike ma ya jwako cito obwoli. O lamera, twe kong tyen gweno ki pyeri i gung ka lwoko jami manok. Tyen gweno ka maleng. Kenyo timo ma oket jami-ni ene jami marac. Keto kenyi nono lamera. wek lok me tal obedi, wek lok me jok obedi, ibedo i ot ti labongo ayela. Lok mukene ma keto keny en aye lok kom ngo? Taa wang. Ceng ca wa lok iye, awaco ni ti mon mukene ma wang gi taa nen kany wa kam dini, gi nyera iye ni an dong aloko lok goba. Ento taa wang ca weng in wangi ti i kom yut, wangi ti i kom boice, wangi ti i kom cwar ngat okene. imwonyo laa ma ngute ringo ni rok rok, iwiny ni tung got, iwiny ni tung got, bed pole, wan odege ayela, eh, man omero wod lalia go wer ni eno ni, bed pole wan odege ayela, lok me tar wang kelo ayela i ot lutwa, ka in iweko ni eno ni kenyi bedo mukene. Tye mere ni dong pien dong dano pe dong rwatte arwata, dano pe dong twero bedo kacelo, oweko kenyi bibedo ka ket. Ento, atamo ni ka waneno lok ni eno ni oli weng, omyero wabedo kun wanengo ngo mukene ma timme i ot. Jami mukene tye maraco ma bene nongo anyira pe twero kanyone. Lok me angwen, dako ka dong in dong ikelo i gangi pe dong in ikelo ni meno dong ikelo latic yaa eh wun kong wun dayo kong wun lumege, lumege co nyo omege co wun pe kikelo latic itwu inongo nongo mono oruko warne mere ma warne otopo mukwoko oruk ruko kit ni omyero gilwok ite. Anga myero lwok warneni? Teri lagwong ijwanga teng tyene kunu pe ibino ayelegi wi dano kany. co mukene ma nyuto co myero cung mo bene iryep. In dako ni pe dok omyero dok iun dok otwal. In ikelo maua ka icito ka nyuwar ci pwon atura tin ki ganga yotiko. Yotiko dong tin dong onywalo atura. Atura ni in dok itamo ni in ikelo mere ni wek dong odok bul pele. Eno ni ka timme kelo telle. Kodi nongo ngat omono oa ocito cen. Dong pol la kare ka keny oker anyira dugo gang Inongo mukene odwogo gang, kabedogi peke, ka congogi pe. Inongo mukene ocito opango otte. Tika maca nongo ocako winye ki ngat okene? Kwo me tye kit enoni. Malitte dong loyo weng ene ni tamo pi lutino i kare me ket keny ni enoneni bibedo topic mukene ma diki maca wabiloko iye. Ento jami malit loyo weng ene ni wan weko lutino ma megwa dong ilite. Latin pe twero pokone ni, 'An amito cito i cait pa wora. Latin pe poko ni, 'An amito cito i cait pa mamana. Lutino mito lunyodo ma megi weng gubed kacelu. Tamo gini enoni ma peya wutamo apokapokawu ni gin ma pire tek. Ineno, dong ka dong wubino i lok me gang me akaka rotone, ni amono nia, Nyako-ni dong oo lamegiwa kenyo oket kuman ni, Pingo? Cawa weng iwinyi. Di cwinyi ya. Di cwinyi ya gin atim. Di cwinyi ya dong. Ingeyo, otwa dong pire ot tek. Co wa ico lujila ya. Kor kor gin ango? Jamine weng pe gitito kit ma omyero onongo omyero gipwony kwede ki nyako. Oweko wan watito lok eni bot Marie, watito lok eni bot dayo, ni amoni gat ki botwu. yubu nyako me cito ka co mono tye ka timme? Man lapeny eni ma myero wun wulwodi. Pola kare dano cito ka co ma gitye numu. Pola kare anyira cito ka co pien dayo, pien maro, ker goyo kijira neko, Pien nero moni ngolle gang kec ci weko latin dong oromo coo, nongo oroyo lutino anyira me cito ka co ento adogine bedo gin mo mapat ma konye dong bote. Apwoyowu tutwal, apwoyowu tutwal me me nyuto diyo cwinywu, me winyo lok, i ka boko lok ki gonya. I nino ma tye-ni, atamo ni ka agweyo wiye i wi-ni eno ni, amito ni bene atit ni ma pire dong tekke loyo En aye lok me leb ma kome lica-ni, anyira mudugo gang tye ka matone. Mukene kono gilwongo ni amon ni a man ago, o kun ilwongo kono duk cen paco, mukene dong iyeto wa doggola kulu anyira gang ajoni wai pe bedo. Ah! Anyira gang ajoni mene ma pe bedo, ma wun wubedo ka uno nyako kunu, ma ngatu moni obedo ka timo tim me jok, ma ngatu moni nyo laco en kikome Wange tuko bedo ni rik rik rik rik ka yenyo agurisi yo manyen. Kenye bedo nining? Keny kek! Pire tek. Otwa, aweko lok man botwu ni, walwodu i kare ki kare jami ma tye ka timme. Ka in i dayo, ticci ngo? In i maro, ticci ngo? In nyako ma tye i ot, ticci ngo? In laco, ticci ngo? Dano ni weng, ticci ngo? Wa an labok lok bene, ticca ngo? Agiko macek, amarowu, Lubanga omedde ki gwokowu, apwoyowu tutwal i nino matin, abidwogo cen i ka boko lok ki nga? Gonye!